Менә без Балтач янында ат фермасы. Монда ничә 28 атмы? Ну, 28 в общем. Э. Шавышы талип тора торган җир. Ну, районның менә полчасы бөтен авылларның, бөтен колхозларның чабышыклары монда торалар. Үзләр алып киләләр монда инде. Ну, шулай удобныйрак булсын өчен, теге һәрбер авыл теге алып килеп йөргәнче, шуңа күрә бөтен скаковойларны монда туплаганнар и монда тимер өчен. А. Монда ничә кеше эшлисең? Ну, биш жаки, ике конь получается. На иртәнге дүрттә получается э, башлыйлар проездканы. Ну, иртә белән эшләү, потом шунысы плюс ну, саф һава и чык-чык булгач авылда.

Безнең Рамил Рашидович, потому что шул чабыш атаны ярата, шуңа күрә шуны, ну, менә әтнәдә ветеринарияны укып бетердем инде. Как раз армия барып кайттым да, армиян кайткач, моны төзеп бетерделәр и, ну, монда тренер итеп чакырдылар да. Шуннан икенче ел, ну, икенче ел була инде. Штаб ятабыз пока.

Бөтенесе тройкада полукрон, чистокронный, тройкада безнекеләр иң. Ярышларда катнашучы атларның 22-се моннан ием. Ну, 22-се менә моннан чыкты, получается. В общем, 28, ну, әллә матка. Ну, башка районда бүтән җирдә атлар юктыр. Бар инде, барбер да, менә частниклар барбер. Монда куймар өчен частниклар киләләр, арчалар киләләр монда. Мария якларыннан киләләр тоже.

Татар тукымнары менә тоже Казанда чапкалый. Хәзер алар, ну, каядыр Мә Теләчедә, бөтен җирдә Теләчедә, Сәгыйть абыйда тоже татар атлары килгән. Фәрит, Фәрит абый дигән, шуннан килеп чыккан татар атлары. Алар тоже үсәләр, нитәләр. ПКга татар атлары куып җитәбез дигән

Менә үзен ашавын китерә кирәк, опилкасын. Ә менә в общем шулай эшләнелгән, менә просто атыңны куясың, атыңны куянга түләп торасың. Теге соусын да, печәнен дә, опилкасын да алып киләсе юк. Бөтенләй бер мында эшлиләр инде. Шо, шо. Просто атыңны куясың. Ә тегенә ипадарма куйдың, например, сәнгә солы беткән сән солы меңгәрә кирәк, опилка меңгәрә кирәк. Шуңа күрә анда бөтен уход бар, син атыңны куясың просто. Ну, Если яратасың икән, көн саен тренировкасын караган можно. Шулай килеп яратып, ну, монда... йөрүчеләр бар. Получается, монда моның философиясе шундый бу ферманың. Теге менә шундый услуга инде монда оказывать ителә менә. Атыңа алып киләсең, просто бөтенләй берне карап бирәләр. И син главное атыңа алып килеп бир. Шулай. Менә ул. Аллаһ шөкер, бөтен почти колхозныкта бар инде.

Аңа Алла бирсә тулачак инде. Менә шуны тоже карамакчы. Менә бу хәзер бу атлар ә теге. Бияләр түгелдер бит монда. Ну бия да айгырда айгырлар да. Бар да. Менә кулны торган матка дип аталган ялар. Әй менә кулны кашты менә ул монда каламсың. Монда кала потому что. Менә соснанын маткарында тора.

Монда теге, ну, получается, ат читәткән, вальтрак белән читәйтә. Вальтрак жуа торган җир инде. Әйе. Менә ашауны, анда ваннада теге солон яса, шунда бүрттерәләр инде. И витаминнарын кушып, и сәгать 10-да иртә белән, кич белән сәгать 5-тә ашаталар. Нәрсә ашатасың атлар, нәрсә яраталар? Ну, солон инде. Основной блюдо шул соло белән печенье алар.